א גוטן אוונט, זונטאג כ ח אייר, ווייסט דאך היינט אין ארץ ישראל רופן עס יום ירושלים, פארוואס? ווייל די טאג וואס מען האט צוריק באקומען דעם כותל, טאג וואס איז געווען איך בין געדענקט יענע צייטן אין חמשת הימים איך געדענק עס גוט איך בין נאך געווען א בחור אין יענע צייט עס איז געווען ממש ביי אונזער הויז דארטן מיר האבן געוואוינט ממש נישט ווייט פון גרעניץ די טאנקען צוויי וואכן זענען געשטאנען אויף אונזער גאס דארטן אין צפניה זענען זיי געשטאנען צוויי וואכן גרייט. און נאך עמער ס'צריך אנגעבן די מלחמה און די מלחמה, יא. די היסטאריע איז היסטאריע, איך גיי נישט אריין אין דעם. וואס איך וויל דא היינט רעדן איז וועגן איין זאך, וועגן וועגן קעסל. מעג מען גיין? טאר מען נישט גיין? איז גוט אז מ'גייט? האבן אלע געהאלטן אזוי צו אזוי? וויל איך דא דערציילן א שיינע זאך, מען וועט נישט גלייבן. איר וויסט מען זאגט היינט סאטמאר רבי רבי יואל א אז ער האט געזאגט וואס איז דאס? איר וויסט אז אין ארץ ירושלים די עדה החרדית האט זיך נישט דערצאפלט פון זיינע ווערטער אין אסאך עניינים, כ'האב אייך לעצטע וואך דערמאנט די מעשה מיט די בחירות, ער איז געווען פאר בחירות פאר די עיריות, די סיטיס מען זאל יא גיין צו די בחירות און זעהן ארויס קעגן אים אין א מלחמה זיי האבן געוואונען, און אויך מיטן קעסל, איר וועט נישט גלייבן. רבי יואל האט גע'אסר'ט גיין צום קעסל, און דער אחריות האט זיך ארויסגעשטעלט קעגן און געזאגט ניין ניין ניין ניין ניין, צום קעסל וועט מען גיין און מען מעג גיין צום קעסל, און זיי גייען טאקע, די אידעניקעס גייען צום קעסל, אן א שר אידעניקעס וועט זיך זען ביים קעסל, נישטא קיין איסור פון אידער אחריות צו גיין צום קעסל, יא, סאטמאר חסידים זיי האבן א איסור ווייל זייער רבי האט געזאגט ניין, איז זיכער, איר ווילט זען א שיינע זאך, דער רבי בערל, איך רעד דא דער תולדות אהרן, נישט דער רבי בערל איז געווען א שפעטער, דעם ניסיון, ער איז געווען א תלמיד פון סאטמאר, איז ער אליין נישט געגאנגען אבער האט געזאגט די חסידים אזוי, איך קען נישט גיין ווייל ס'איז מיין רבי אבער איר זאלט גיין, און ער זעט טאקע אז אפילו זיינע קינדער גייען אזוי בשטילע רייד, ווייל עס פאסט זיי דאך נישט פאר סאטמאר פאר זייער טאטן דאס, זיי גייען פאר א טאג מען קומט זיי קומען אריין מען האט זיי געכאפט דארט אסאך מאל, יא נאך ווי. זעט איר אז דאס איז געווען א ענין וואס איז געווען שנוי במחלוקת צווישן די קנאים, צווישן איך רעד נישט אין טורקאט זיי זענען דאך קעגן אלעס, אבער מען רעדט דאך מען רעדט דאך עדה החרדית, עדה החרדית און די רבנים פון עדה החרדית וכו', און פארגעסט נישט אז אין יענע צייטן רבי יואל איז געווען דער רב פון ירושלים פון די עדה החרדית. און ער האט געהאלטן און מען האט אים נישט געפאלגט, נישט נאר וואס מען האט אים נישט געפאלגט, זיי זענען געגאנגען בגלוי און בפרהסיא, זענען זיי געגאנגען צום קעסל, יא, איז די סיבה איז ס'דא אין אים אפאר עניינים, מען דארף פארשטיין א ירושלים, א ירושלים, דאס ארויף פון דרויסן קען דאס נישט פארשטיין, א ירושלימער אן קעסל איז קיין ירושלימער נישט, דער ירושלימער און דער קעסל ווי זאגט מען, די ירושלימער האבן נישט קיין רעבעס, איר ווייסט דאך ווער איז דער רבי פון די ירושלימער? ר' קעסל, דאס איז אונזער רבי. איז אוועקנעמען דעם רעבן פון עולם, זאגן איר טארט נישט גיין צו אייער רעבן, ווי קען מען? איז אזוי איז דאס, אבער דאס איז אינטערעסאנט, ס'איז א טאג, זייער א אינטערעסאנטער טאג, וואס אין די היסטאריע, און יעצט וויל איך צוקומען צום מציאות. גייען טאקע נישט די סאטמארער צום קעסל? איך רעד נישט וועגן אפאר דא דארטן, איר ווייסט אז בגניבה כאפט מען זיך אריין דארטן איין אזויפיל, ווייסט וויפיל מ'האבן געזען דארטן? וויפיל מ'זעט דארטן? און וויפיל אנדערע? זיי זאגן אז זיי ווילן זיין טאקע סאטמארער אבער. און די אנדערע וואס ווילן זיי ווילן נישט מ'זאל זיי זען קומען ביינאכט אדער שפעט ביינאכט אדער פארטאג, יא, און זיי קומען דארט אריין שטילערהייט און איך האב געזען גאר איינער האט געביטן אים קאפעלוטש, כ'וואלט מוזען אים נישט דערקענען, האט ער אנגעטון הערשעלע אייוועלט קאפעלוטש אנשטאט א א ווי זאגט מען א א סאמטענעם קאפעלוטש ווען געגעבן האט מיך וויאזוי מ'געט ירושלימער ירושלימער א פלוש א סאמעט איך געדענק ווי אין מיינע צייטן ווי ס'מ ווי מ'האט עס גערופן, געביטן אים קאפעלוטש און אזוי איז ער געגאנגען אהיים, אבער ס'איז זייער שיין דער ענין פון קעסל, איך לאזעך דעם אמת. די שיטה, יענע שיטה, די השקפה, יענע השקפה, נישט גיין צום קעסל, ווען איך זאל זיין יעצט אין ארץ ישראל וועל איך נישט גיין צום קעסל, דאס איז כ'וויל אן דעם דאס איז דאך, ס'איז א פילונג, דער קעסל איז א חלק פונעם איד, א איד אן דעם קעסל, די קעסל אן דעם איד, ס'איז, ס'גייט נישט, ס'איז צוזאמען, ס'איז א אינד חלק, יא מ'קען האלטן די שיטה, די שיטה, יענע שיטה, כ'בין נישט א ציוני, יא יא, ניין ניין, כ'על זאגן דעם אמת. איר ווילט זען דעם אבסורד פון די וואס שרייען כיבוש הציוני, איר ווילט זען זייער אבסורד? איר ווייסט צו פארן אין מירון אדער אין אן א ש פלעצער פארט מען דורך דעם כיבוש הציוני, יא אין א ש פלעצער פארט מען דורך כיבוש הציוני, נו איר ווייסט אז מען פארט פון ירושלים אויף תל אביב פארט מען דורך כיבוש הציוני, האט איר געזען אז זיי זאלן נישט פארן? זאלט איר זען אז זיי בלייבן אינדערהיים זיי גייען נישט ארויס פונדערהיים? יא, איך טאקע געזען אז זיי גיבן אכטונג דארטן די די קרני ירושלים, כולל נישט אדורכגיין דארטן שמואל א שבטי ישראל, ווייל דער דער דער דער ווער ס'געדענקט אין יענע צייט אז ס'איז געווען די חומה וואס דארטן איז געווען ס'געווען אין מאנדלבאם אין די זייט, און שם מאנדלבאם וואס דאס איז ממש ביי שמואל הנביא מיט שבטי ישראל אזוי, און די זעלבע זאך איז געווען ביי מוסררה געשטאנען. נו גיי זיי גייען אראפ ביז אונטן און זיי גייען ווייטער אויכעט, און זיי און זיי מאכן נישט קיין ענין פון קדושת ציני, זיי וועלן מאכן קיין ענין פון קדושת ציני, ווייל זיי האלטן אויך פונעם קעסל, וואס איז נישט מיין געשעפט, ווער ס'וויל נישט גיין צום קעסל ס'איז זיין ענין, אבער איך ווייל זיי האבן אמת, זיי פילן. נישט פילן דעם קעסל, איין זאך וועל איך אייך זאגן, און מיט דעם וועל איך ענדיגן פארוואס איך רעד בכלל וועגן דעם ענין, איר ווייסט דאך לעצטנס טו איך אסאך וועגן דעם ענין פון מיסיאן, צופיל חברה האבן דארטן אריינגעקראכן, מיר האבן טעיפן, מיר האבן אזעלכע זאכן וואס איר וועט נישט גלייבן, ווי אויסזעט בלי נדר איך קען אויך אראפברענגען די זאכן וואס איר דערציטערט ווען. איז דא איינער א סאטמארער וואס ער גייט אין טשערטש, ער האט זיך גע'טובל'ט אויכעט און ער גייט אין טשערטש, גייט ער די גאנצע זונטאגס גייט ער אין טשערטש, ער גייט מיט גרויסע שטריימל און געבן דאס, יא אבער ער איז א זייגער ער שפילט די ביידע די ביידע שפילן, איז מען געזעצן מיט אים און רעדן מיט אים, פרעגט מען אים נו ביסט ווען ארץ ישראל, ביסט געגאנגען צום קעסל, חלילה חלילה צום קעסל חלילה.